Rokwedi, kana uchangonzwa kana kuti kupinda mumasvingo uchibvunza kuti haa ah, eh, tari uyu ah, akutotaura kuti kwa munhu uyu pandamusiya nekuno kumasvingo province ari kuno ari kupi ari kuzva ari kuno ari kuno ndewedu nhasi anenge achimbozama zama chikaranga eh, nhasi tomudzidzira marekedzerere ake chaizvo

live gitari kotozvaizo zvokunzi hanzi tikuita zvetepi kana kuti chii live guitar mazuva afanane

saka baba apa marinzwira eh, eh. kuona kuti angu eh. patatanga kuridza nezvanga zvichiitika zvakafanana
zvazvibuda nepamasaisaibuda nepamasaisai so vanhu vanogona kufunga kuti hamabviro dana muchiridza izvo zvandese zvakafanana quality yacho voice racho ah, voice rako pane zvawakaisa here paura pakuti ah, nhasi ri kutodzoverera ka bcause ndamutswa na ndamutswa nhasi naleditindamutsamakuenisendikatitarika eh. geza mabori eh. unoziva ndi kudii eh. vanhu vakakuterera izvezvi kwachivi vanhu vari kuterera kuchiredzi muchivhu izvezvi vakaterera tiri kutererwa zvakare kumwenezi mm, all over the province of masvingo nemidlands kudrifontain wakamudza drifontain vari kudrifontain hatichienderera mberi ndiani tari tari ronegitare muimbi mm. ndinoimba ndinoridza gitare uye ndinongofarirawo kungodzidzisa ndikuwana mikana yekuti nenguva yatafamba muindastry yangu zvaonda vanoziva izvi takapindawo papasinawo vanonyatsotidzidzisa saka tokuti e eh, tobatsirana sei kuti industry yedu inyatsokwira zvakanaka inyatsokusunga zvakanaka beautiful beautiful eh, tariro uyu ka mm. eh, ini pandazoona chiridza live eh. ndakwana mheno pane anokuridzira iwoyo zoti ndipakutorwa picture pakutorwa picture paya wongwarangwara woita sokuti vati pamavhidhiyo kuva tinorwa nemusoro pai munhu anodai vachita zoti ari kuridza izvo a ah, pakaridzwa namanatsa
sei wakazviti tariro negita negita ndakaona kuti sare kuti tariro vakawanda ana tariro muzimbabwe saka chii chingandisiyanisa pane vamwe ana tariro oh. eh, yekuimba ha eh, yekuimba ndinoimba hangu asi chiri different chakasiyana chekuti ndoridza gitari saka ndauda kuti ndida kuti munhu wese anenge akabata gitari nyangwe uri mukadzi vanhu ngavatoti aiwa uyu nditariro negitari rakeregitari ndanga ndichizvifunga nini kuti

kana ungangoterera iwewe uchida kumhurisawo tari kana kuti ne zvoda kutaura nenyaya yemuziki yake 0713060600 she is live titori naye muno and ari live mumasvingo andoda kuti ndibvunze tari kuti sei uri kuno kumasvingo eh, eh. masvingo nekuti tiri kuita yatinoti so creative Uh, so creative is an e-learning program yakaitwa nebritish council yatiri kuti ehe tinoridza magitara aya mm. asi kuseri kwekuridza unoda kudzidzwa zvimwe zvinhu mari dzedu tinodzibata sei marketing yacho inoitwa sei kuti hevo izive kuti kuna tariro mm. tinenge tambobatsirana sei paredhiyo pacho unotaura sei eh, zvinhu zvinoda kudzidziswa maartist saka program iyi it's an elearning program it's free ndeyekuti eh, wese ari kuda kupinda mucreative industry not just music kana uchiita zvemaarts imimi vebroadcasting varikuda kuita zvemafilm zvemacamera eh. huyai mudzidze kuti business side yacho inombofambiswainofamba sei eh. hanzi ndiri kuterera zvangu hanzi muri biravira ndiri kuterera zvangu ndiri kupi verenga zvakanaka ah, verenga zvakanaka verenga zvakanaka ndiri

ndirikuterera zvangu ndiri pabasa tariro negitare vati fire emoji vakanda fire emoji eh, tariro eh, izvezvi pane chimwe chitariro negitare chidoko doko so chiri kunzwa chiri kunzwa kuti ah, andini uyo unogona kuchiudza kuti kudewo izvezvi iwe tariro teerera yes teerera your gift will make room for you chipo chako eh. chinokuisa pamberi pamadzimambo eh. saka shandisa chipo ichocho mwari havana kukupa chipo ichocho kuti ungogara nacho mumba work it ita kuti unyatsopefekta kuti paunouya pahevo ipai pai unyatsoridza vanhu vanzwe kuti aiwa ichi chipo chamwari ichi chete saka don't give up its not easy asi ramba wakatsika ipapo tariro iyo ko guitar cho chinoriwana kupi katariro aka kari kuti ndodavo guitar kanogona kuriwana sei zvingaita sei kuti agone kutongozo vaakuridza anoda kuita seiwo exactly mazuva anoka zvaareruka eh. ukangoenda pagoogle paipai eh. malessons azere yawa pafoni pake pafoni pake anogona kutodownloada zvinhu ototanga kudzidza vekudzidzisa eh. vazere vakawanda mm. zvikoro zvakura mazuva ano i know gz you know ofa macourse as well mm. eh, music wise Um, plus unouya uya futi inouya uya nezuro taitotaura nemumwe wekuno rodwell atenderera nyika nenyaya yegitari he also does lessons saka panyaya dzemagitari apa aiwa kana hapana vanonzi vasakala futi vanotengesa magitare muno mumasvingo eh. saka aiwa there's no excuse uye nyaya imwe yatondinakidza yataura nayo yataura nhasi ataura kati kune munhu wese eh. anotokwaira ari kunzwa mazhau zhau kuti ini ndozvaakuita munomona live hazvisi kubhadharwa zvimwe zvaangu eh. hachena

nokuti pane umwe ari kuteerera achifunga kuti pamwe tiri kungoverenga tsamba dzokutsvakurudza kanda audio pa 0713060600 imwe live negitari takamirira maaudio manje audio yako ngaiuye

zvokubata gitare toda kuti mumwe munhu ati ha saka zvinoinyatsoita zvakamira sei Eh, zvinobhadhara yes Eh, vanhu basi mabhadhariro akasiyana Ehe. iwe ukapinda uchida 1 million nhasi hazvibude unogona kuchema unogona kuchema No, no, no.
Asi like any- unofunga mbuya vakafa Asi like any business zvine Eh. process dzidza zvauri kufanira kudzidza uchikurawo mari yako inenge ichikura consistency dzichiramba uchingoita zvinhu and kunoita chinhu chi nemazvo vanhu vanoona value yacho vanouya kuzobhadhara kutaurira ane mari mm. uyezve unozoti kana paina namai vakateerera pane vamwe vekuti vakaona mwana musikana abata gidhara anotukwa zvisingaite taroa muri kunzwa voice rake ka and eh, munhu wekuti tikutokuti kumasaisaika mutsvage munhu ari kumhorosa nevari joza nevari kuti pamasaisai nokuda kwegitari ko tell eh, chitariro chimwe chidiki icho mm. kumboti iko zvino level rawava something that you have acquired mm. nemari dzemagitari so i'll start with first my accomplishments yeah. professionally yeah. uh, tafamba tatenderera nyika my first international tour ndakaita 22 shows in three weeks tiri kuinternationalndakutozikanwa muno muzimbabwe takakwira ndege nayo naro gitariakatarisa gore ari mudenga achiritarisa riri pasi iwo wajara uritarisa riri pasi

masaka pekuti maprocesses ese aya ndaidzidza ndichionoti okay kudzimwe nyika vanombozvifambisa sei eh. kusvika akazoonekwawo nemuridzi wefestival akati aiwa iwe uya utese utibatsire tishande nemaartiutimanyeutimanyeutirire ikokoko verenga tsamba verenga tsamba letariro miratimokudza asati averenga letirema eh.

Ah, panoto nefunction mahara futi function itori kuitika pachauzosini nhasi eh, eh. iri konatariro negitari yeye saka iwewe unogona kuzvibatanidza zve zviri tu eh, mm.
gagagagaga ini munoziva kuti inini chiri kundiitira kuti ndifarise tiri muno tariro negitare mudzimai mudzimai vainomhanya izvo zvega ndo zvinhu zvakafarira because muno ndotsigirirwa nango jaunzi eh. ah, izvo zvizvi nhasi ndavasvotesa nhasi ndikuya natariro negita zvikanzi hauye naye unonyebaati atariro tariro hauye naye abaati pacha pasowe akati nhasi munondiguta aiwa tinoda nyaso explain ah, nyaya iripo nguva yete tanosoro ne four minutes but mm. pa four minutes idzi toda kuti usire mashoko kubvira zvikuitika nhasi nekuti zvichaenderera sei eh, Mm, eh, basa rangu rakawanda nderekuita mentorship nerekubatsira maartist mm. pane artist wandakashanda naye anonzi mhofukadzi ari muno mumasvimo eh, taiita inonzi acoustic night kubulawayo aiuya achidzidza pasaka paakazotama akauya masvingo akati aiwa sistar indako chimhanya changu chinonzi roots and rhythms eh. roots and rhythms iplatform inobatsira maartist its a performance platform uchiimba uchitamba uchiita comedy yako uchiita mapoets

630 kwasvibirira svibirira kudzotonhorera totonhorera kunyatsouya totandara toita zvemagitare aiwa tosanganawo nhasi tiri kungoita free kuti muone zvatinokwanisa kuita asi kazhinji kacho pane kakamubhadharo kekuti tikwanise kusastaina maartist anenge achiitaoratiawe pane kagate fee nhasi hapana nhasi hapana gate fee ah,
tine shungu dzekuti ndoziva kuti mukazviona muchanakidzwa chete uchati izvi ndozvidawo nezuro angoti motaura chidimbuka ndee ndakangoenda mm. zvetu minutes ndaitotivaise mheni ndakati eh. andomwe nangonomira ka eh. ndobuda two minutes eh, talende ndinoona nezvo eh. makambonaere munhu anopihwa maiki angu achibva torovaivavo ndakazoona nezuro guys ka vane vana vaya vanotaura vaya vane mazwi anodhadhamuka eh. anongobuda yaka eh. vane chipo ngavaende koko ndavaone vachauya vapefektwa bcause mukaenda ikoko muchaona kuti tariro ka akangobata gitari eh. anenge akutokuudzai vese vari vakuonawo angle jayo nda ndokuti vanhu vauye ka nalady driver chipani chamadhonza

tachitaura takagara butapezatamirakufemberuka munhu zoti awa manga makudziya mamicrofone asumudzwa atatamurwa anodzingirira kana wakagara anosweka zvinonaka ka kuti zvinonakidza angu zvinokumidzwa kupera aiwa tinoti baba
Thank you so much. Dada kumudhururwa kana
Thank you so much. Isusu chipani chemadhinza tosangana zve mangwana apa nguva imwe chete from 5 am to 10. Asi musati mainda pane nhema dzamareva panapa. Eh pane nhema dzamareva panapa. Chokutanga hatina kuti kuri kulonjewa eastern region yePacific. Ah no. kuri kulonjiwa sponsorship yepacific eastern region muna ndondoravisira vaya mandishoona pandosvika ground imi natariro gitari wandika saka vangojaunda dzokai mugadzirise natariro kuti tiri kulonja handitika eh. inonzi chii eastern region pacific sponsorship handitika mm. kwete kunolonja eastern region eastern region yakati katoni years ago vanondorovesa imi osaka chiri kulonjewa sponsorship and you know what, and you know what, uh, Musheke Stadium uh-huh. yakapendiwa red red nice. everything red everything but anyway Taro before you go on behalf of Evo FM ndoda kukutenda ndoda kukutenda ichaizvo chaizvo asanzi yangu and wish kuti chaya chipana pachipo developer mari challenge akuti eh, ini tose panapa eh. kunze kwakauleza ndanogona kurova magitari tose hatigoni apa sana apa sana kuva noimba asagona kurova magitari imagine beji beji

chitomhanya because there are lots ukanononga unenge warya ganda
tosangana thank you so much ngatirambe takatira ivo yefe makatichipinda pachirongwa chedu ah, chetu ne unfpa ministry of primary and